Dat ass nach spillen. Dat mécht een direkt. Ech hannerloossen mir iech einfach e Link mat all méiglechen Informatioun, beziehungsweise kann ech iech och direkt soen wou een se och fënnt. Kann ech och alles bei der Beschrëftung hannerloossen. Ah, wéi gesot, dat Spill, dat gesäit ech schons direkt. Seet der wien s de, wien s de muss besiegen, un sech. An dat ass alle, an dat gesäit een alles direkt do, wou e, wou een Ausrufezeechen iwwert de Kapp ass, wéi e gielen Zeechen. Dat gesäit een direkt. Dat ass u sech och zimmlech einsteigerfreundlech, dat heescht fir déi Leit, déi och réischt nei bei esou Spiller sinn, ähm, muss een och. Ass och guer kee Problem. Well ass och éischter méi einsteigerfreundlech. Dat heescht, et fënnt een direkt wou d'Monstere sinn an hei an do, zumindest mol zu 90 Prozent. Jee nodeem wéi d'Quest et ass, muss du bei deem Quest do bleiwen. Wann e seet, jo du muss duerch dee Portal goen, da gees entweder direkt duerch dee Portal oder du mierks der déi Plaz. Dat ass jo en Teleport an esou weider. Mä am Moment hunn ech leider kee Beispill dofir. Mä et gi sou Fäll wou et eng Kéier sou kënnt, ah Merd ech weess net wou deen ass, da muss de scho bësse siche kënnen, bezéiungsweis dech nach eng Kéier gutt drun erënneren, wou has du dee fir eng Kéier fonnt. Wéis dech och ganz liicht mierken. Wat elo d'Grafik ubelaangt, dat ass wierklech genial. Et verlaangt just zimmlech vill, also et verlaangt schonn keen, dat ass näischt fir Leit déi einfach e normalen Desktop-PC kafen, dat ass näischt fir souer. So do muss ee wierklech schonn e mëttlere Präisklass vun der Gaming a Gamer PCs zouleeën. Bon, wat soen, wat mengen ech ënner mëttlerer Klass? Ma ech hu fir mäi Gaming PC, bon, mat Upgrades an hei an do, plus ou moins knapp 900 Euro dofir ausginn. Ob dat elo richteg deier ass oder net, ech fannen fir Tera zum Beispill ze spillen, Oder halt och fir Battlefield dann a héijer Grafik, net an der Ultragrafik, dat geet schonns net méi duer. Dat geet un sech schonns wierklech gutt duer, 900 Euro, huet een déi néideg Gehäuser an esou. Fir déi Leit déi einfach interesséiert sinn wéi mäi PC-Leeschtung ass a wou ech mer dat alles kaf hunn, kënne mer dat natierlech per Privatnoriicht schreiwen, ech hu kee Problem domat. Ech kucken dat esou schnell wéi méiglech op är Froen ze beäntweren. Ähm, jo. Sou vill dozou. Dat ass einfach, kill deen an deen, du mëss dat, hues dee gekillt, gutt, gees de zréck, schléis et of an ass fäerdeg. Dat ass dat typesche Prinzip, wéi een et u sech ofleeft. Dat ass éischter bei Quests, muss ech zwar éischter soen, wann ee scho grad duerch Quests levelt, ass dat scho e bësse vage, et gëtt een doduerch scho e bësse langweileg, souguer fir mech gëtt dat e bësse langweileg, och wann d'Gameplay sou mega gutt ass an esou. Also mega aneschters, gutt kann ech et net direkt soen. Fir mech ass se gutt, mee am Allgemengen ass et einfach nëmme komplett eppes aneschters. Ech kréie grad en décken Nuddel ab, mä komplett déck op de Féiss. Just krass. Ja, de Magier ass schonn zimmlech e staark, eng staark Klass. Wat leider dorunner e bësse mangelt ass d'Verteidegung, wat jo normal ass. Jo, sou vill dozou. Ech mengen u sech, jo genau, nach de Politiksystem. Genau, wat ass iwwerhaupt e Politiksystem? Ganz einfach, ech erklären lech esou gutt et geet, well dovunner weess ech net vill Bescheed, well ech nach net esou richteg interesséiert sinn. Si hunn nämlech dann och an deem Levelberäich, huet mech nach net vill interesséiert, wat dat iwwerhaapt sollt sinn. Ähm, um Politiksystem ass do anscheinend esou, dass een, ähm, dass een alles gëtt fir deene Leit ze hëllefen, hinnen ze soen, hei, ech gouf fir dat, fir dee gewësse Kontinent ausgewielt, wielt fir mech, dat ass esou wéi halt, wéi halt d'Politik am reelle Liewen. Quasi. Geet dohinner, gëtt Verspriechungen, hei an do, an du kanns et natierlech och voten, jee nodeem wéini den Voting statt, Votingsystem stattfënnt. A fir all Voting dees du mëss kriss du och e klenge Präis. Bon, klenge Präis, wat ass et dann? Nëmmen kleng Heiltränker, an dat war et. Heeltränke, Healpots, Manapots oder Fir e Rank, sou Klengegkeeten eben. Dat ass elo näischt, wat dech elo dozou zwéngt ze wielen. Mee bon, jee nodeem, wann s de mengs, oh, deen ass villversprechend, dee ka mer sécher gutt weiderhëllefen an Zukunft, da wiels de fir deen an du hoffs einfach, dass en deen eigentlech och fir, fir, och fir dech do ass. Äh, wou kann een dat elo sichen? Hei, et heescht, meng ech, Vanarchy. Genau, Vanarchy. Dat gesäit een direkt, dat ass dat Ganzt d'Kat. Fir all eenzel fir all eenzel Stéck vum Land kanns de gewielt ginn a fir déi kanns de och fir déi Leit do sinn. An dat ass dat, wat u sech ganz vill hëlleft. Also vill hëlleft. Ech, mir perséinlech, et huet mer am Moment nach näischt gehollef gehat. Keng Anung, vläicht war ech net int, vläicht ass et och esou, dass ech mech net dofir interesséiert hunn, dass ech net weess, wéi dat Ganzt iwwerhaapt ofleeft an esou. Ech hu mer nach net richteg déi Zäit geholl mer dat eng Kéier unzekucken, mee dat kënnt jo, dat kënnt der iech jo alles op der am Site, dee ech am Descriptioun do ënnen hannerloossen, also bei der Beschreiwung hannerloossen, kënnt der et roueg eng Kéier ukucken. Jo, dat war et eigentlech souwäit vu mär an jo, dann kënnt der iech roueg eppes dozou soen per Kommentar oder esou, ech hu kee Problem domat, Kritik oder hei an do. Ech muss éierlech zouginn, dat ass meng alleréischte Review. Sinn ech jeemools haart an ech gi gär verfollegt? Hëllef! Schäissdreck! A jo. Soen ech iech Merci fir d'Zoukucken a bis geschwënn villäit!